Хәерле кич! Бүген без студиябездә Аулак өй оештырырга булдык. Чөнки кунакларыбыз Аулак өй көрәш төбәгара проектының халык арасындагы танылган вәкилләре, аны танытырга тырышучылары, оештыручылары, жюри әгъзалары, Килгәннәр өчен рәхмәт. Әйдәгез, Аулак өй оештырыйк чыннан да. Әйе, Аулак өй төбәкара конкурс, бәйге дип әйтик инде. Нәрсәдән гыйбарәт, аның максаты нидә? Безнең Аулак өй ул борынгы йолаларыбызны яшь буынга җиткерү максатыннан Аулак өйгә җыелып утырып, шул ук вакытта ул проектта җыелып утырып уен-көлке, җыр-бию генә булмаска тиеш дигән максат белән Һәркем китап укырга тиеш дигән максатны да өстәп, Аулак өй керәш проекты халык арасына чыкты. Арена. Форматы нинди соң аның? Нәрсә турында ул? Әдәби, әдәби ярыш, әдәби көрәш дип әйтәбез һәрдаим, чөнки анда командалар очрашалар да төрле раундта Командалар көч сынаша. Беренче менә, мәсәлән, сүзләрдән шигырь җыю. Әйтик, без Муса Җәлилнең иҗатына багышланган финал ярышларын да балаларга бирдек. Муса Җәлил иҗатын, Җәлилчеләрне. Алар Җәлилнең шигырен җәлилчә итеп, автор язганча җыялар һәм аның кайсы шигыре икәнен әйтәләр биш минут эчендә. Аннары инде һәр команда Үзенең, үзенең теләгенең йоласын өйрәнеп килеп, биш минут эчендә йола күрсәтә. Һәм өченче раунд инде безнең мәктәп укучылары арасында кемнең миллионер буласы килә дигән уен тест форматында һәм монда без татар әдәбиятыннан сораулар бирәбез. Ә Өлкән буынның инде бу уенда без өлкән буынның яше, өлкән булуын игътибарга алып, аларга иҗат лабораториясе оештырабыз, биш минут эчендә бер сүз әйтәм дә, шул сүзгә такмак язышалар кара-каршы, һәм ул такмакларны профессиональлеген дә, рифма, ритмнарын да карап бәялибез. Һәм дүртенче раунд йөзек салыш. Безнең инде учка йөзек түгел, Биремнәр төшә һәм без тагын татар әдәбияты классикларын өйрәнергә тиешбез. Мәктәп укучылары белән без Габдулла Тукай иҗатын өйрәнәбез, мәктәп укучылары белән без балалар әдәбиятын өйрәнәбез, студентлар, өлкән буын белән без татар әдәбиятында ана образы дигән матур темага алындык. Һәм менә безнең финал ярышлар тиздән, июль аенда булачак, Алла боерса, Ага-Базар фестивалендә. Бу безнең инде традициягә керә. Һәм без инде бөтен төрле төбәкләрдән командалар күптән китап укып татар әдәбиятында ана образы дигән теманы өйрәнәләр. Менә шундый бәйге. Шундый төрле бәйгеләрдән, төрле элементлардан тора торган бертөсле Күңелле дә, мәгънәле дә ярыш килеп чыга, әйеме? Менә шушы ярышның төрле этапларын үтүче буларак, Гөлсусыз апа, сезгә сорау бирәсе килә, сез бит катнашучы да, хәзер инде жюри әгъзасы, сезнең юлыгыз нидән гыйбарәт иде һәм ничек тартып алды сезне үзенә шушы проект? Милләткә, китапка мәхәббәт уята торган җирдән инде мин читтә кала алмадым, билгеле. Язучы буларак та, башта Рабит ул шагыйрьләр арасында да булды, шагыйрьләр һәм мәктәп укучылары ярышты. Анда, чынлап та, теге белмичә генә ярамый, шактый кызык хәлләргә дә калган булды бит инде. Хәтта үзебезнең газетага, Шәһригә аулак өй арбасы дип язып чыктым һәм инде үзем шушы арбадан төшеп калмаска тырышып яшәп яткан көн. Яшьләрне ничегрәк бәялисез? Сез әйтәсез, менә яшьләрне тартырга кирәк, китап укырга, укучылар авыр бит бу мәсьәлә.
Мәктәпләр теге чиратка төзелеп, Бардылар инде алар шушы өч ел дәверендә, безгә дә килегез, безгә дә килегез, бик нык әзерләнгән мәктәпләр, гимназияләр булды, шундыйларны күрергә туры килде. Аннан ул бит менә нәрсәсе белән дә кадерле, ул милли горурлыкны да уята. Менә шул ук читекләр, шул ук калфаклар, балалардан сорыйм инде мин, ошыймыни әйтәм, сезгә болай киеп йөрү? Ошый, диләр име, менә сөенә-сөенә әйтәләр. Ә менә аны белеп тору инде безгә дә бик рәхәт. Менә шушыны ул, аның хисләре бик күп инде ул Аулалинең, әйме. Анда аның турында озак итеп сөйләшергә, озак итеп язарга була. Һәм җае чыккан саен без аны эшләтә торабыз. Менә төбәкара дидек бит, ни кунакларның исемлегеннән күрәм, әле ул шәһәр арада, чөнки безнең менә Мәскәүдән вәкилләребез дә бар. Мөмкин булса, сез дә ничек шушы проектка керүегезне сөйләп узсагыз иде. Мин инде бу проектка 21 елның беренче очрашуыннан кереп киттем. Ә Сәрия ханым белән без э, интернет челтәрләре аша таныштык. Ул минем шигырьләрне укып барган и мине чакыра башлады шушы э, очрашуга. Беренче вакытларда инде мин килә алмадым. Чөнки Мәскәүдә торам бит, ул мине шул сәгатькә, шул җиргә килегез дип чакыра да. Ә мин әйтәм, мин бит килеп җитә алмыйм, мин Мәскәүдә, дигәч, миңа аннары алдан хәбәр бирә башлады ул.
Кем ролендә катнаштыгыз сез баштарак? Мин баштан катнашучы булдым инде. Иң беренче килгәндә бик куркып килдем, нинди биремнәр була, ничек икән бу аллаги, элекке бит инде э, балачакта авылларда узган аллагиләрне беләм, әби-бабайлар сөйләве буенча әти-әниләр, үзебезнең апа-абыйлар әле э, уздыралар иде мин бәләкәй чакта.
Ләкин бит ул ул аулак өйләрдән нык аерыла торган. Әйе, менә монда килгәч инде мин күрдем, монда ул йөзек салыш урынында биремнәр икән. Мин курка калдым, анда бит инде татар язучыларын белергә кирәк. Ә мин инде 40 елдан артык хәзер Мәскәүдә торып, татар китапларын бик еш укымаган кеше, миңа белем кирәк. Шуның өчен утыргач инде куркып кына утырам. Тукай гына чыкса ярар иде дип, Тукайны әзме-күпме беләм. Шулай итеп, миңа Бәхетемә каршы Тукай чыкты. Аны җавап биргәч, бик шатландым. Имтихандагы кебек инде, име? Бер сорауга җавапны тәгаен беләсез һәм шул чыгыш чыксын дип көтеп утырасыз.
Үземне имтиханда әйтеп уздык, кызык кына хәлләр дә булды, дип. Менә кайсыгыз берәр кызык хәл исенә төшерә ала? Дөресен әйткәндә, беренче тапкыр очрашуга, шушы тапшыруга чакыру алгач, мин үзем дә Батл сүзенә караганда Аллаги сүзенә күбрәк игътибар иттем. Үзебез Аллагиләрдә катнашып үсмәсәк тә, әти-әниләрдән, әби-бабайлардан Аллагины бөтенләй башкача күз алдына китерә идек бит инде. Һәм инде үземнең команданы мин нәкъ менә шул Аллагигә барабыз бәйрәмгә дип җыйдым. Соңыннан, җыелып әзерләнә башлаганнан соң, аның анда барып, Теге капка шагып егетләр килмисен белгәч, әзрәк кенә күңелләр сүрелеп киткән чаклар да булды, әмма шундый кызыксынып әзерләндек һәм без инде буа зонасында узган ярышта безнең команда беренче урынны алды. Һәм кызык, аннары үзебез дә шундый ук кызыксындыру юллары белән балаларны чакырабыз. Әзерлек, әзерлек нәрсә белән гыйбарәт булды соң? Менә ничек әзерләндегез? Әзерлек әкренләп программаны биргәннән соң менә нәкъ шул әдәбият инде, анда дөресен әйтергә кирәк, мин үзем белемем буенча филолог, татар теле, әдәбияты укытучысы идем. Укытучы гел укытучы булып кала торгандыр, күңелемдә һәрвакыт шул ук язучылар. Миңа ул шундый рәхәт булды, ул чакыру, бар бу мәгънәне үзгәргәч тә. Ә инде сәнгатькә гашыйк, йолаларны белгән, аннары авыл районы, Сафура авыл районы булгач бит инде бар безгә әзерләнү дип такмаклар искә төшердек, әдәбият һәм әдәби язучыларның әсәрләрен кулга алдык кабаттан. Һәм менә шунысы күңелле, ул шул бер ярышка барып кайту белән генә төгәлләнмичә, яңадан менә ул, без бит инде яшь чакта бик каты күп китап укып үскән буын, университетта укыганда менә Мөхәммәт Мәһдиев безне бик күп китап укырга өйрәткән иде. Яңадан менә без электрон варианттан кәгазь вариантка күчеп, әдипләребез белән яңадан, кабаттан очрашабыз. Һәм бу тапшыруга без бик рәхмәтле. Илсур әфәнде, менә укытучылар, сез дә укытучы, әлбәттә, әйе. Ләкин менә карыйм, татар теле укытучыларын тыңлап-тыңлап торам, язучыларны. Җырчы кеше ничек килеп эләккән икән әлеге проектка һәм нинди фикерне алга сөрә икән? Мин инде үземнең фикеремне шундый матур тапшыруга әйтеп китәсем килә. Сәрия ханымга бик зур рәхмәтлемен. Безнең инде Казандагы Апас якташлык оешмасы һәрвакытта аулак өй Керәшен һәрвакытта ярдәм кулларын сузып килә. Ул матди ярдәм булсынмы, шулай ук үзебезнең ярдәм булсынмы дигәндәй, шулай ук Апас төбәге дә үзенең матур булышу кулларын сузып килә. Инде әйтеп китәсем килә, бу март аенда булды инде очрашу. Минем үземнең күзләрем белән күрәсем килде, үземнең колагым белән ишетәсем килде менә шушындый келәш барлыгын, аулак өй, ул бит инде без әгәр дә борынгы заманнарны искә төшерсәк, аулак өй нинди очрашу соң ул? Нинди очрашу? Менә кыз баланың әти-әнисе кунакка китә, аулак өйгә анда Иптәш кызларын чакырып, шунда инде бергәләп уйнап, татар халык җырларын җырлап дигәндәй биеп, гармунга биеп. Кызыгып килгәнсез инде сиңа. Ә шул вакытка инде менә шул очрашуга инде аннары егетләр дә килә башлаганнар. Егетләр дә менә ул төп аулак и очрашу инде. Ә монда бик мин теләп әйтәсем килә, яшь буынга кирәк нәрсә бу. Безнең инде татар халкының гореф-гадәтләрен анда исем кую балага инде аның татар халкының милли киемнәрен кию, шулай ук әдәбият сәнгатен белү, шагыйрьләрне белү бик кызыклы булды. Рәхмәт, Сая ханым, менә шундый очрашуга чакырдыгыз. Мин һәрвакыт та менә таяну ноктасында әйтәсем килә, мондый очрашуларны дәүләт үзе күтәреп чыксын иде. Дәүләт оештырып, ул бит инде Татарстанда гына булмады мондый очрашулар, инде хәзер без Рәсәй буйлап та атлап барабыз инде. Мәскәүгә барып җиттек, Санкт-Петербургка барып җиттек, Аллага шөкер. Бу. Хәтта авиатөзелеш районына барып җиткән. Бу яшь буынга кирәк нәрсә бу. Әгәр дә без телибез икән яшь буынның Белемен арттырырга, ул инде гореф гадәтләрне онытмаска тиеш, һәрвакытта андый бала ул итәгатьле дә була, шулай шулай ук анда татар телендә аралашу була. Әле мин шуны да әйтеп китмәкче булам, Мәскәүдән килгәннәр, Санкт-Петербургтан килгәннәр урыс балалары, алар татар иҗатын Сөйләделәр, Муса Җәлилне, Тукайны, ул бит инде бик, бик, әгәр дә урыс баласы шулай кызыксынып карый икән безнең әдәбият-сәнгатькә, татар халкының милли гореф-гадәтләренә, ул бик зур нәрсә ул, бик зур нәрсә. Калфаклар киеп килгәннәр иде фикерләр. Фидия ханым, ә сез ничек уйлыйсыз, менә проектның кыйммәте нәрсәдә соң? Шушы авылга-көй керәш чарасы Миңа калса, остазлар һәм шәкертләр арасындагы көрәш һәм инде ул без менә семинар, без Авиатөзелеш районы бишенче гимназиядә семинар уздырган идек, алар класстан тыш чара буларак шушы чарага безнең алып килделәр Алаги Батл Идәл ул вакытта шушы чараны искиткеч Оста оста безнең шагыйрәләребез һәм безнең бишенче сыйныф укучы бишенче гимназиянең укучылары югары класс укучылары бик матур иттереп көрәш алып бардылар һәм әлбәттә әдәбияткә сәнгатькә шушы кызыксыну уяту балаларда инде Без күреп тордык, күзләрендә утлар яна. Балалар бертөрле кызыксынып, көрәш алып бардылар. Миңа калса, ул көнне безнең укучыларыбыз җиңелер кебек иде. Ни шатлык, безнең укучыларыбыз шагыйрәләребезне җиңеп чыктылар. Шулкадәр әзерләнгәннәр иде укучыларыбыз. Булсын ул әдәбият, булсын ул язучы, шагыйрь. Һәм инде музыка өлкәсендә балаларыбыз җырлап биеп һәм әлбәттә сорауларга җавапларны матур иттереп, дөрес итеп җавап бирделәр. Кыйммәте нәрсәдә күрә? Кыйммәте әлбәттә укучыларыбызның, безнең киләчәгебез, без бит инде татар теле дип, киләчәк өчен дип янып яшибез, Инде дәүләт күләмендә дә Телләр комиссиясе дибез, күп-күп чаралар шушы ук телестудия, шушы ук бинада да бик матур чаралар карыйбыз бит һәрвакыт. Булсын ул безнең Рәмилә Сәхәбетдин Шаянтова гына да. Инде буынны үстерәбез бит. Шушы, шушындый чаралар, шушындый фестивальләр була торганда безнең укучыларыбыз, әлбәттә, кыйммәте менә шушында. Телебез яшәр, Телебез, сәнгатебез үсәр, шушы буын безнең дәвам итәр дигән кыйммәтне күрәм мин. Ә менә яшь буын турында сөйләшүебезне без рекламадан соң дәвам итәрбез.